The person who revealed the pregnancy of Jesus bakaba bari ba maraika. Omuntu Ka tuze omuri nyankore nyowe nimu nima nkashoma munonga nyine orujungu rwingi mugume nimunsasira but I want people who are here like me nabo bamanye ngu abarangi nari abacwezi they are more educated intelligent kukira naabo abantu abandi Ka ngume nyorebyemu ahabw'okuba orujungu rwangye n'orw'amaani ngambeho ori nyankore. Omuntu owaataayaayire Mariamu kumugambira enda akaari maraika. Omuntu owaagambiire Yesu ngu naaza kufa akaari maraika. Omuntu owaashangire Yesu omu kiina akaimutsya eshanduukye ebyagyenzire bikagyenda akaari maraika. Omuntu owaagambiire barya ngu Yesu yaazooka akaari maraika. Omuntu okuumire Ruhanga na Yesu aha ntebe yaabo ni maraika. If you don't like maraika, iwe na maraika nooha ori stupid? Human being they are stupid. Because tushemereire kuba nitupureyizinga ba maraika ahakugira ngu nibo barikutureetera message kuruga owa Ruhanga. Nibo barikutugambira. Yesu kwiha naafa naazaarwa naafa naaza omu iguru, orahuriireho nangwa n'abo barikubakorera obutambi nibakora buri kimwe kyona ngu Yesu atsyamukire kutwara omuntu? Ngu Yesu akureeteire mesegi ngu oriya afa nari yaakira? Murahuriireho ngu Ruhanga ahindwire dipaatimenti z'eiguru ku yaazaire omwana we? Hati abantu abakufa, abakugira, buri kimwe kyona naabatuma Yesu takubatuma baamaraika. Did you ever heard? nari any ka film those people who are flaming something wrong nibakugira ngu Yesu atsyamukire, niwe areetsire eki, Yesu akozire eki, Yesu hati ba maraika baba baingire omu iguru tibakira ha department ya Ruhanga. Can't we have knowledge and wisdom and understand then tube abarokore barungi bezi reka nitugambe ba maraika ngu ni ba maraika turye omu misharaba abo ishemwe Why can't we why can't we leave the days why do we call days by our self ahabw'enki tutakuruga omu kita omu kishushani eky'okufa why do we live in the shadow of days n'itwe turi kubyeretera abantu ka babe bakwata engabo zaburi ka negira ngu ruhanga nkwatira engabo n'akagabo why can't not call that scripture kugira ngu yesu nkwatira omu nari ruhanga nkwatira omusharaba Iwe omu bintu byona, omu bagaba abaarwaine, omu bamanzi abaarwaine, omu ntaro za empaya zoona, omu bugabe bwona, orareebire ekintu kyona omuntu weena akwitse omusharaba ngu naaza kugukingiza eky'okurwanisa omwambi nari eicumu nari eisasi? Bungyereza na Amerika ka nibo bakukora ebintu ebirikudetekitinga eby'okurwanisa. Murareebireho simbo yoona y'omusharaba ejwairwe omusirikare waayo ngu akwitse omusharaba? Wangi why you people the people of God the people of bakama bensi ba maraika why do you behave ahabw'enki nimu behavinga behavingira omu kufa nimweziika nimwecwekyereresa nimweta omu bikomi by'amakara nimwehezaho nimwehembaho omuriro. Abaishe-emwe, reka tugarukye omuri Ruhanga ow'amazima, reka tugarukye omuri Ruhanga oyezire, reka tugarukye omuri Ruhanga waitu, reka tugarukye omuri Ruhanga oshemeire. Abaishe-emwe. Ngire kworekwa, Ruhanga nangambira ngu ni Ruhanga wangye He is my God aah Tinkuza kugamba system egi yoona kugihizayo Kwonka Ruhanga akanyoreka ngu ndi Ruhanga wangye Even yayemerera aha mutwe gwangye Nanyoreka ngu n'owangye tihariho omuntu weena oshemereire kumutaahamu ngu haine ondiijo orikunkonekitinga nawe nari haine haine ahi nakubaasa kuraba kuraba kugira ngu muhikye Ni Ruhanga wangye Yanyemerera aha mutwe yangumaho. Ivan akakora n'ekishushani ekirikwiragura, ebintu bikaba biri bingi aho ishemwe. Yanyoreka ngu ni Ruhanga wangye, ni Ruhanga waitu, ni Ruhanga orikwiragura. Yakora n'ekishushani ekirikwiragura ngu manye ndekye n'okubuusabuusa, ndekye n'okuteekateeka. Kureka manye ngu ni Ruhanga wangye kandi ni Ruhanga waitu orikwiragura, w'abairaguju nari wa buri kara. Eh? Oh God! Ruhanga takurabira muntu. Ku nooba ngu Ruhanga akaba nanda kurabira omuntu, akaba nabanza azaara, azaara Yesu, then atuma Yesu kutonda omuntu. Kwonka obu Ruhanga yayaimukiire akatonda omuntu, ekirikumanyisa, itwe turi aba Ruhanga tituri b'omuntu. turi abantu baahangirwe Ruhanga. Kandi Ruhanga yaatuheereza baakamishani kugira ngu tugume tubeete batutwarire mesegi zaitu. Reka twikirize ekyo tubatsimbire amaju nka baamaraika. Tihaine muntu weena oragiire omu iguru ateetsirwe maraika. Tihaine muntu weena oratungira mesegi ya Ruhanga atatsindikirwe maraika. Taine muntu weena. Tikikubaasa kubaho. Nobu okuba oine enyonyi wagurukira omu mwanya ori omugaiga tokareeba Museveni otarabire aha bodyguard we. Noteekwa kuhika ahari abo abantu abakuumire Museveni bakurisiivingye bakuhe protocol zoona then bakutwarire Museveni. People of Africa. People of Batwezi, mwimukye, rise and shine, rise and shine, rise and shine, wanonda Museveni noza kuraba omu politiko oba ya muntu omwe oba ya bantu babiri kwonka Tibukashesha ohikire museveni otarabire ha polo tukoze na ruhanga nukwo ayeme Tibukushesha orebire ruhanga otarabire mu polo tukoze The protocol of God they are angels Why God is sitting with angels Those are the body guard You can't ask me Go and pray God to reveal everything in heaven Obusingye.